A mir soen Iech villmools Merci fir d'Kommen op eis Pressekonferenz no eisem éischten nationale Virstand vun der Rentrée syndicale. Dat ass ëmmer ganz wichteg, den Nationalvirstand, wéi Der wësst, fir den OGBL. An dës Kéier ëmsou méi, well mer wierklech an enger ganz spezieller Situatioun sinn, déi, an där mer liewen. An wou mer dee leschten Nationalvirstand virum Summer haten, ware mer nach guer net sécher, ob mer eis erëm kënnen am grousse Krees treffen oder méi e grousse Krees oder e manner grousse Krees, an dofir war d'Situatioun, wéi mer alleguerte wëssen a wéi mer se all erliewen, e bëssen onsécher. An dofir ware mer ëmsou méi frou, dass dat awer konnt stattfannen. Dir hutt matkritt, dass mer zu Walfer waren. Et war net esou einfach, e Sall ze fannen, wou mer alleguerten erapassen, an nach e Sall, deen eis zur Verfügung gestallt gëtt. A mir hunn Dat huet wierklech erstaunlech gutt geklappt eigentlech haut de Moie. Mat Respekt vun de sanitäre Konditioune konnte mer et da méiglech maachen, eis iewescht Gremium vum OGBL zwëschent de Kongresser awer zesummen hu well. Dat ass wichteg, dat ass wichteg grad och an dësen Zäiten, datt mer politesch kënne schaffen, datt mer kënnen eis Gremien zesummen hunn, fir déi Décisiounen ze huelen, fir déi nächst Wochen a Méint, a wéi eng Richtung et soll goen, fir eis Prioritéiten ze setzen op de politeschen Dossieren, fir de Punkt ze maachen, wou mer stinn. A fir och eis Fuerderungen ze definéieren an ze präziséieren. Mir haten u sech e ganz normalen nationale Virstand, wann een elo emol vun deene sanitäre Mesuren ofgesäit. Mee wat awer d'Actualité politique ubelaangt, ass se jo dann awer och erëm net normal an awer aussergewéinlech. Mir hunn zwee Haaptpunkten haut gehat. looss mer soen, dat eent ass eis Rentrée syndicale mat eise politesche Positiounen an dat anert ass dee Punkt, dee mer och ëmmer drop hunn, deen Der kennt, dee vun der Situatioun an den eenzelnen ekonomesche Secteuren. Just datt dee Punkt haut vill méi grouss war an deen och quasi dee politesche Punkt ausmécht, well mer wëssen, datt einfach enorm vill lass ass. Dir kritt dat mat, mir gesinn, mir si wierklech op allen Terrainen total beschäftegt an aktiv a mir hu ganz, ganz, ganz vill Aarbecht an dësen Zäiten, fir déi schaffend Leit an hir Famillen ze verteidegen, fir hir Interessen ze verteidegen, fir dofir ze suergen, dass si net déi grouss Leidtragend sinn aus dëser Covid-Kris, fir dofir ze suergen, dass d'Inegalitéiten net nach weider sech verschäerfen. Duerfir hu mer vill Aarbecht virun eis a mir wëssen, sinn eis desse voll bewosst a sinn och mat vollem Elan dobäi, an deenen eenzelnen Dossieren d'Situatioun unzegoen. An dat mécht och e bëssen eis Rentrée aus. Eis Rentrée gëtt also definéiert duerch d'Aktualitéit, wéi jidderengem seng an dësen Zäiten, an dat ass och ganz selbstverständlech. A mir hunn. Eis zesummegesat a gekuckt, wou sinn eis Prioritéite fir den OGBL an dësen Zäiten. An ech muss Iech soen, datt et wierklech eng ganz hefteg Zäit ass, datt d'Situatioun ganz grav ass an de Secteuren, dat mierke mer, an datt mer wéi oft a Krisenzäiten och an dëser Kris musse feststellen, datt et Krisegewënner a Kriseverléierer ginn. A wéi oft a Krisenzäite ginn och Inegalitéiten a Saachen, déi ongerecht an der Gesellschaft passéieren, nach duerch d'Kris verschäerft. An den OGBL huet ëmmer drop opmierksam gemat, datt mir och hei zu Lëtzebuerg eng ganz Rei Punkten hunn, wou d'Inegalitéite herrschen. An déi, déi et ginn, si virun der Coronakris, déi sinn eigentlech just nach accentuéiert ginn duerch dës Kris. An et sinn alt erëm eng Kéier déi schaffend Leit, virun allem déi ënnescht a mëttel Akommesschichten, déi am meeschten touchéiert gi sinn vun de Konsequenze vun der Covid-Kris. Ganz am Ufank, wou déi Kris eis erwëscht huet a wou mer alleguerten nach net richteg wossten, wéi domadder ëmgoen, do hu mer ëmmer gesot, aus dëser sanitärer Kris däerf net ze vill eng uerg ekonomesch Kris ginn, An dorauser dierf keng Sozialkris entstoen. Mir sinn elo matzen dran. Déi ekonomesch Kris fänkt u sech wierklech an hiren Ausmoossen ze weisen. Mir gesinn an deenen eenzelne Secteure wat d'Konsequenze sinn. An déi Sozialkris gëllt et elo ze verhënnere mat hire schlëmmste Konsequenzen, déi se kann hunn. Leider huet de Fait, datt déi Inegalitéite verschäerft gi sinn an erëm eng Kéier D'Salariéen am meeschte getraff ginn. Dat weist einfach, datt mer an enger Zäit ukomm sinn, wou mer mussen ëmdenken a wou mer mussen eis Froe stellen iwwert eisen ekonomesche Modell an de System, an deem an deem mer liewen. A mir mussen do am Fong eis trans also eng Transformatioun matmaachen haut, wéi wéi se méi wéi jee noutwendeg ass. An do huet den OGBL eng Rei Pisten, déi mer, gäre géifen Iech haut presentéieren an déi mer och wéilten no vir bréngen an de politeschen Diskussiounen. Ganz wichteg ze soen ass vläicht, wa mer elo vun den Inegalitéite schwätzen, déi sech verschäerft hunn, dat ass zu Lëtzebuerg de Fall, dat ass weltwäit de Fall, ech hunn nach e puer Donnéeën aus deem engem vun de leschte Rapporten, déi d'Oxfam ëmmer erausbréngt, Dir kennt dat, déi nach eng Kéier flagrant weisen, wéi wéi an déi falsch Richtung et geet a wéi ongerecht d'Verdeelung an dëser Welt ass an awer och hei am Land. De Bericht ass natierlech ganz international an op Weltniveau zentréiert, awer et si vill, et si vill Phänomener, déi mer och kënnen op eist Land do deduzéieren. Mir gesinn, déi Covid-Kris huet gewisen, wéi wichteg et ass, e ganz staarke Staat ze hunn. Mir hunn dat och hei gesinn, en effikasse Staat, dee séier a effikass kann reagéieren an de Betriber ënner d'Äerm gegraff huet, deen der Gesellschaft kann hëllefen iwwer déi schlecht Zäiten ewech ze kommen. A gläichzäiteg si ganz vill Betriber, déi awer ganz héich Beneficer gemeet hunn an dëser Kris an déi och duerch déi Pandemie u sech gewonnen hunn. An déi Beneficer sinn awer dann awer net esou verdeelt ginn, wéi et hätt misste sinn an och net verdeelt ginn am Sënn vun der Lutte géint géint déi Pandemie. A si hunn dat hei mat enger Rei un Zuele bewise wou wou wierklech awer op eng krass Manéier weise wéi wéi falsch déi Entwécklung ass. Si hunn hei déi gréisst déi dräi gréisst amerikanesch Entreprisen, déi sech aktivéiere fir Vaccinen ze entwéckelen oder Medikamenter géint de Covid, déi gehollef kritt hunn natierlech an déi Milliarden Dollaren un ëffentleche Fonge kritt hunn, fir hir Entwécklungen, an déi gläichzäiteg awer zënter Januar 16 Milliarden Dollar un hir Beneficiairen, hir Aktionären ausgeschott hunn. Do weist ee, dat weist sech, wéi falsch dat ass an a wéi eng Richtung et net dierf goen. Mir schwätzen hei vun de Betriber wéi Johnson and Johnson an Pfizer, déi, déi elo op de Medikamenter schaffen. Gläichzäiteg hu mer och eng Zuel, déi och krass ass an déi déi iergendwéi frappant weist, wéi ongerecht d'Verdeelung ka sinn, wann een eleng, si huelen hei déi 32 weltwäit Entreprisen, Multinationalen, déi am meeschte vun der Covid-Situatioun profitéiert hunn, also do, wou wierklech déi grouss Beneficer gemeet gi sinn, och um Bockel vun der Kris, wann een do géif kucken, wat ee ka vu Steierrecetten do entgéinthuelen. da schätzen si dat op 104 Milliarden Dollar, wou reng am Joer 2020, wou ee kéint benotzen, fir géint d'Pandemie virzegoen. Déi 104 Milliarden Dollar, soen si, weisen si op, wat dat kéint erméiglechen, Dat wären d'Tester, d'Covid-Tester, also déi Depistage-Tester a Vaccinen fir all Bewunner op dësem Planéit. A mir hätten zousätzlech nach emol 33 Milliarden Dollar weider fir de Renforcement vun eise Gesondheetssystemer. Also gesi mer, datt d'Moyenen do wieren, datt se vläicht net onbedéngt op déi richteg Aart a Weis genotzt ginn. An elo kënnt Der mer soen, jo gutt, dat do ass awer wierklech um Weltniveau an dat gëllt net onbedéngt fir Lëtzebuerg. Dat stëmmt schonn, datt mer déi dote Beneficer net alleng hei zu Lëtzebuerg generéieren, mee och hei gëllt et awer, dass eng Rei Ongerechtegkeeten entstinn. An och hei zu Lëtzebuerg hu mer Entreprisen an mir hunn och hei Multinationalen, déi hei sëtzen an déi Beneficer gemeet hunn op der Kris. A gläichzäiteg musse mir elo déi schaffend Leit vill an d'Täsch gräifen. A vill Leit hunn och misste finanziell Aboussen erliewen an dëser Zäit, nieft deene psychologeschen a gesondheetlechen an Existenzängscht, Problemer, déi se déi se erlieft hunn an der Kris. Dofir hu mer eis als national Virstand beschäftegt mat de Suerge vun de Leit a gekuckt, wou sinn elo d'Prioritéite vum OGBL, wat sinn déi Punkten, op deene mer eis Fuerderunge stellen, wat sinn déi Sujeten, déi politesch Sujeten, déi mer gäre géifen op nationalem Niveau diskutéieren, wat sinn eis Fuerderungen, déi mer no vir stellen. Mir hunn. doropser hin eng Campagne definéiert, déi heescht Eisen Wee aus der Kris. Dir kritt och nach herno d'Affiche, Dir kritt dat alles zur Verfügung gestallt. Mee voilà, do ass se schonn, dat ass hei. Par magie. De eise Wee aus der Kris. Elo ginn et ganz vill Leit a ganz vill Plazen a ganz vill Associatiounen, déi, déi gesot hunn, mir hunn eng, eng Sortie de crise, mir hunn e Plang, wéi een d'Relance économique kéint gesinn, wat sinn eis Visiounen fir dat Liewen no der akuter Covid-Kris. Den OGBL selwer huet viru, bei, virun der Summervakanz eng Rei. Pisten proposéiert. Déi hu mer och der Regierung an dem Kader vun der Tripartite hannerluet. Dir kennt déi och, déi hu mer och schonn a Pressekonferenze virgestallt, wou mir soen, esou misst déi Wee aus der Kris sinn oder esou misst déi Relance économique, déi elo esou lues a lues erëm uleeft, passéieren, an dat war ëmmer ënnert dem grousse Slogan vun der sozialer Gerechtegkeet, dat wësst Der. Dir wësst, dass mir gesot hu wa mer elo musse kucken, dass d'Betriber erëm funktionéieren, dann dierfe mer d'Leit net vergiessen, déi an de Betriber schaffen, da muss mer eppes maache fir déi schaffend Leit, an dat muss op eng sozial gerecht Aart a Weis passéieren, an dat muss esou passéieren, dass déi Inegalitéiten, déi scho bestinn, net nach weider verschäerft ginn. An dat geet op verschiddene Punkten. Et ass dat wichteg, dat wat d'Leit elo direkt betrëfft, an déi hu mer hei op eisem Plakat, hutt Der déi eenzel Kapitelen. An ech ginn enke ganz kuerz op all Sujet an, ouni ze vill an den Detail ze goen, well dat géif elo hei de Kader sprengen. 't ass keng Chronologie do, 't ass net eppes méi wichteg wéi dat aner, 't ass alles d'selwecht wichteg an där Situatioun an deer mir liewen. Mee ech fänken u mat der Aarbecht. Mir soen, eise Wee aus der Kris geet nëmmen iwwert de Wee vun enger Aarbecht fir jiddereen. An dat Thema kennt der vun eis, dat hu mer säit dem éischten Dag vun dëser Coronakris gesot, et dierf keen seng Aarbechtsplaz verléieren. Mir mussen dofir suergen, datt keng Existenzen op d'Spill gesat gi berufflech, datt mer musse. dofir suergen, dass en d'Leit hir Aarbechtsplazen erhalen an dass keen zousätzlech an de Chômage rutscht. Do hu mir eng ganz Rei vu Fuerderungen a Positiounen an Ideeën, wéi mer kéinten den Aarbechtsmaart elo gestalten, dass mer net ze vill a Situatiounen komme vun Aarbechtsplazofbau. Déi Ideeën a Positiounen, déi hu mir diskutéiert, an der Tripartite hu mir se och presentéiert. An déi berouen eigentlech op enger Rei Reforme vum Aarbechtsrecht, vum Lëtzebuerger Aarbechtsrecht. An déi Reformen, déi gëllt et elo am Fong am Kader vum Comité permanent du travail et de l'emploi ze diskutéieren. Dat ass eng esou gesot eng Hausaufgab, déi mer an der Tripartite eis ginn hunn géigesäiteg, déi dräi Acteuren. An duerfir wësst Der och, d'lescht Woch war den Exekutivcomité vum OGBL zesummen an do hu mer nach eng Kéier widderholl, dass et elo wichteg ass, dass déi CPTE zesummekënnt, dass mer déi Reformen do kënnen endlech undiskutéieren. Mir erliewen an a ville Secteuren, dass et zu Ofbau kënnt, dass versicht gëtt, Sozialpläng mat eis ze verhandelen, dass mir ëmmer erëm dofir streiden, dass et e Maintien en emploi ass an net e Sozialplang. An dat A mir soen, elo ass et un der Zäit, dat op engem nationalen Niveau ze regelen an net hannendrun ze lafen a Betrib fir Betrib ze gesinn, deen an de Misère geréit. An duerfir wëlle mer, dass déi Diskussiounen elo stattfannen. Mir hunn do eis Pisten de Moyene presentéiert, déi Dir och schonn zum Deel kennt. De Jean-Luc Dematteis huet déi presentéiert an hien ass herno natierlech och do nach disponibel, wann nach weider Froe sinn. Eis Idee ass virun allem, dass mer eng Verbesserung vun deem Gesetz vum Plan Maintien en emploi hunn, well dat ass e gutt Instrument, wat et wat et erméiglecht oft ze verhënneren, datt Leit entlooss ginn, mee datt, wéi d'Wuert et seet, d'Leit eng Aarbechtsplaz behalen am Betrib. An do dat geet iwwer verschidden Outien, déi d'Gesetz eis zur Verfügung stellt. De Problem ass also, wéi wéi eng Reconversion professionnelle oder wéi Préretraiten oder wéi och Chômage partiel oder aner Mesuren, de Problem ass just, datt dat Gesetz, net gutt ass, et ass net bindend an et huet ganz vill Lacunnen. An do brauche mir eng Reform vun deem Gesetz, fir dat gutt Instrument Maintien en emploi nach besser ze maachen a fir et och wierklech méi ugepasst un d'Realitéit ze maachen. Mir soen awer nach, ier e Betrib an engem Plan Maintien en emploi ass, ass e jo schonn am Uergen, solle mer reegelméisseg e Bilan maachen, wat mir nennen e Bilan social vun der Entreprise, wou gekuckt gëtt, och a gudden Zäite reegelméisseg ze kucken, wéi steet et am Betrib, wat ass d'Entwécklung vum Betrib, wat ass och de Marché, an deem de Betrib sech befënnt, wéi sinn do d'Entwécklungen, wéi vill Leit schaffen do, wéi si se beschäftegt an esou weider an esou virun. Da kënnt et natierlech och onweigerlech zu Situatiounen, wou mer a Sozialpläng konfrontéiert ginn, mee och dat Gesetz vum Sozialplang ass net gutt, dat ass net am Sënn vun de schaffende Leit ass haut nach ëmmer ze vill einfach gemeet, fir e Betrib e Sozialplang ze maachen an e Leit iwwert dee Wee ze entloossen, respektiv dass et och nach ganz einfach gemeet ass, fir e Betrib e Sozialplang ze ëmgoen, wann en ënnert deenen Zuele bleift an Saucissonnage mécht vun de Leit, déi en Entléisst an ëmmer erëm a klenge Portiounen, wann een esou wëll soen, entléisst. Dat geet awer weider iwwer Fuerderungen zum Faillitegesetz, dat geet weider iwwer Fuerderungen zu der Formation professionnelle continue an esou weider an esou virun. Dat alles bett sech e bëssen an an engem, an enger Gesamtvisioun, wéi een d'Aarbechtsplaze kéint erhalen an deem, wat mir nennen e Plan de sécurisation du parcours professionnel. Soubal een an sengem Aarbechtsëmfeld ass, kënne mir dofir suergen, dass mer eng Sécurisatioun hu vu sengem Parcours professionnel. Mir net alleng, mee dat geet nëmmen am Dialog, am Sozialdialog, dat geet nëmmen an eisem Modell, wou mer dat mat Patronat a mat Regierung respektiv mam Aarbechtsminister wéilten diskutéieren. Ech muss elo virumaachen, soss kréie mer net alleguerten d'Punkten duerch, mee dat do ass eeben ee Punkt. Deen zweete Punkt ass de Pouvoir d'achat. Och dat wësst Der, kennt Der vun eis. Och dat ass eng Fuerderung, déi mer ëmmer hunn an déi och virun der Kris wichteg war, mee si ass elo nach méi wichteg ginn. Mir hunn ëmmer gesot, d'Kafkraaft vun de Leit muss hei zu Lëtzebuerg ofgeséchert ginn an déi dierf net attackéiert ginn an déi dierf net verschlechtert ginn. A wat ass awer elo onweigerlech duerch Corona passéiert? Dat ass, datt vill Leit u Kafkraaft verluer hunn. well mer schonn ganz, ganz vill Dausende Leit haten, déi laang Zäit an haut nach am Chômage partiel sinn, wou se zum groussen Deel nëmmen 80 Prozent vun hirem Revenu haten, wat direkt eng Abouss vun 20 Prozent ass. Mee dat ass nëmmen d'Spëtzt oder ee Beispill vu ville Plazen, wou Leit finanziell och Aboussen erlieft hunn duerch dës Kris. Dat heescht, datt elo méi wéi. ubruecht, och séier eppes dofir ze maachen, datt d'Kafkraaft vun de Leit ofgeséchert gëtt an och nach weider verstäerkt gëtt. An dat kënnen elo net méi eidel Versprieche sinn, well och do hu mer gesot, mir waren eens mat UEL a Regierung, also mat Patronatsvertrieder an der Regierung an der Tripartite, fir ze soen, mir brauchen elo eng. Eng Relance économique, et muss elo, mir mussen no vir kucken, mir mussen hei erëm kucken an eng gewëssen Normalitéit eranzekommen. Mir mussen déi gravéierend Schied, déi déi Lockdowns a verschiddene Secteure mat sech bruet hunn, elo iwwerbrécken a mir mussen elo d'Zukunft opbauen, och an engem Liewe wou mer vläicht musse mat dem Covid nach liewen. A wa mer wëllen eng Économie relancéieren an och wa mer wëllen eng lokal Économie stäerken, och wa mer wëllen de Bannemaart stäerken, wat mer jo eng gemeinsam Suerg ass mat Patronat a Regierung, mee da brauche mer Kafkraaft fir d'Leit, well soss kënnen se dat net maachen. An alles hänkt zesummen an duerfir ginn et eng ganz Rei Fuerderunge vum OGBL op dem Punkt vun der Stärkung vun der Kafkraaft. Och do ginn ech net op se alleguerten an. Der kennt d'Fuerderung vum Mindestloun, déi bleift bestoen, déi ass legitim, déi ass net, déi fält elo net duerch Corona flaach. Mir hunn eng, mir hunn e Mindestloun, deen ze niddreg am ass a mir bleiwe bei eiser Fuerderung vun enger, Erhéijung vun 10 Prozent Mindestloun, eng Fuerderung, déi awer genau esou wichteg ass an och méi aktuell ëmzesetzen ass, dat ass déi vun der Opwäertung vum Kannergeld oder vun de Prestations familiales. Och do wësst Der, ech maachen et ganz kuerz, dass mer zënter 2006 permanent eist Kannergeld hunn, wat u Wäert verléiert. Dir wësst, dass déi Situatioun fir d'Famillen ëmsou méi gravéierend ass. Dir wësst och, dass, wa mer eis Inegalitéiten hei zu Lëtzebuerg an de Gini-Koeffizient kucken an d'Verdeelung vum Besëtz kucken, dass d'Famillen déi sinn, déi am meeschte frappéiert si vun Aarmutsrisiko a vun Ongläichheeten. Oft och d'Famille monoparentale, dat kenne mer och, déi sinn, déi am stäerkste frappéiert sinn. An dat ass, well mer, well mer genau op deem Punkt e Wäertverloscht hu fir, fir d'Famillen hei zu Lëtzebuerg an och d'Frontalieren. Doduerch brauche mer eng, eng Stärkung vun eise Prestations familiales an eng Opwäertung vun eise Prestations familiales. Zënter 2006 fuerdert den OGBL dat a streit den OGBL dofir a mir hunn et da fäerdeg bruet 2014 en Accord, zwëschent den national representative Gewerkschaften an der Regierung ze kréien, wou d'Regierung sech engagéiert, op Pabeier, dass d'Kannergeld muss readaptéiert ginn. Si steet haut nach am Wuertbroch par rapport zu de Gewerkschaften, well se et net gemeet huet. Et ass deemools net passéiert an et ass eis dann an engem Koalitiounsprogramm vun der neier Regierung versprach ginn, dass d'Kannergeld soll zum Schluss vun der Mandatsperiod vun der Regierung reindexéiert ginn. Mee dat geet net duer. Dat ass ze wäit. Mir hunn ze laang elo gewaart an ze laang ass näischt passéiert. An et geet net duer ze soen, zum Schluss vun der Mandatsperiod kréie mer eng Reindexéierung, well d'Reindexéierung geet elo schonn net duer. Mir hunn schonn ze vill retroaktiv verluer. Dat heescht, et muss direkt eppes passéieren. A grad elo no Corona, wou och eng Regierung bekennt, dass se zu de Leit steet an dass se wëll eppes maachen, och fir déi schaffend Leit, Ass dat doten eppes, wou se direkt en Usazpunkt hätt, ouni groussen Opwand kéinten dee doten Punkt direkt ëmzesetzen an eng Reindexéierung vum Kannergeld à l'immédiat ze maachen, plus eppes retroaktiv fir déi Zäit, op d'mannst zënter 2014, wou mer, wou se nach an der Schold steet? Och nëmme Beispiller fir d'Kafkraaft, awer zwee wichteg Beispiller. An da komme mer zu deem drëtte Punkt vun eiser Campagne, an dat ass, dat hu mer och ëmmer gesot, ee vun de, wann net dee gréisste Kafkraaftfriesser hei zu Lëtzebuerg ass, ass eist Wunnen. Dat kenne mer alleguerten. D'Wunnen ass einfach, Eng Riseproblematik. Mir hunn en Noutstand, Nuje Bello huet den Noutstand Wunnen am Ufank 2019 schonn ausgeruff, wou mer gesot hunn, mir als OGBL beschäftegen eis elo mat der Matière a mir wäerten do och net labber loossen. A mir hunn och do eng Rei Fuerderungen, wéi een deen Noutstand do gekippt kréich a wéi ee kéint erëm e bësse méi eng Gerechtegkeet an der Wunnengssituatioun zu Lëtzebuerg kéint hierstellen a wéi een erëm dofir kéint suergen, datt jidderee sech en Dach iwwer dem Kapp zu Lëtzebuerg kéint leeschten. Dat ass haut net de Fall. Mir wëssen dat, d'explosiounsaarteg Entwécklung vun de Logementspräisser ass komplett disproportional mat der Entwécklung vun eiser Kafkraaft an der Entwécklung vun eise Revenuen. Wat mer do erliewen, ass jo Grotesk an net méi nozevollzéien. An do ka ganz vill gemeet ginn, sief et op steierlecher Front, dat hu mer och schonn diskutéiert mat der Besteierung vun de sougenannte Fissen, sief et och op der Besteierung, wat den Impôt foncier ubelaangt, wou mer eng Progressivitéit missten erakréien, wou et misst Ophéieren, datt dee wéinegen, ganz, ganz wéineg Leit ganz vill Terrain hei zu Lëtzebuerg besëtzen an och nach domadder spekuléieren, während de ganze grouse Gros vun de Normalstierflechen sech e ganzt Liewe laang verscholde muss, fir sech en Haus oder en Appartement ze leeschten. Bon, ech ginn net méi op dat Thema an, well och dat kenne mer. Mir hu just ebe matkritt, datt, d'ganz Land dovunner schwätzt, dass et en Thema mëttlerweil bei jidderengem ass, dass d'Leit ufänke rosen ze ginn a frustréiert ze ginn, dass et an der Zivilgesellschaft ëmmer méi Associatioune ginn, déi sech grënnen oder scho gegrënnt sinn an déi sech mat dem Thema beschäftegen. An do wollte mer Iech just matdeelen, dass den OGBL sech deenen Aktiounen uschléisst, déi geplangt sinn a waren, et war schonn eng an et ass nach eng weider geplangt, An do si mir mat Co-Organisateur vun där Manifestatioun fir e Recht op Wunne fir jiddereen, den zingten Oktober an der Stad. Dat ass eng Manif, wou dann eng Rei Associatiounen zesummen organiséieren an dorun deelhuelen a mobiliséieren. An do geet et. Dat gëtt e Parcours, dee geet um Glacis lass. Dat ass elo eng ganz nei Informatioun. Et ass net vun der Gare, esou war et ursprünglech geplangt, dat konnt awer net stattfannen, mee et ass vum Glacis lass bis op d'Place Hamilius. An do sinn dann d'Rieden, dat heescht den OGBL wäert do mat drun deelhuelen a mat co-organiséieren bei där doter Manifestatioun. Well et eis duergeet, well et duergeet, datt mer ëmmer erëm an Entrevuen eidel Versprieche gemat kréien, well et eis duergeet, dass eng Regierung seet, dass se de Problem erkannt huet, awer manifestement näischt mécht, well et eis duergeet, dass hei e politesche Wëllen offensichtlech feelt, fir deem Problem do entgéint ze kommen. An et ass vill Matière do an et wäre Méiglechkeeten do, dee Problem ze behiewen. An et wären dëse Summer Méiglechkeete gewiescht, déi an eisen Aen net geholl gi sinn. Dir wësst, vu wat ech schwätzen. Et sinn eis zwee Projets de loien dëse Summer sinn se déposéiert ginn zum Thema Logement an déi zwee Projets de loi wären u sech eng Geleeënheet gewiescht, op d'mannst en Deel vum Problem e bëssen ze léisen oder unzegoen. Dat eent ass, an ech maachen och do kuerz, de Pakt Logement zwee Punkt null. De Pacte Logement, de Projet de loi zum Pacte Logement si mer am gaangen ze analyséieren a mir sinn der Meenung, dass en, dass en de Problem net behieft, au contraire näischt, näischt dogéint mécht an esouguer op verschiddene Punkte verschlechtert. A mir wäerten dat och nach weider weider soen a mir wäerten och Nodrock maachen do, datt dat doten net dee richtege Wee ass an datt een och esou Saache muss am Sozialdialog maachen, fir datt eben net dobäi erauskënnt, wat dobäi erauskënnt. Et geet drëm, wéi vill Logement à prix abordable oder soziale Wunnengsbau oder wéi een et wëllt nennen, zur Verfügung steet vun de Gemengen oder vun vum Stat. Mir sinn der Meenung, dass do net an dësem Projet de loi net genuch contraignant Mesurë virgesinn, dass dass d'Gemengen oder de Stat mussen déi Terrainen oder déi Immobilien an öffentlecher Hand halen an zur Verfügung stelle fir fir Logement abordable. Déi déi Tauxen, also eleng an de Prozentsätz, sinn net héich genuch. Also et geet bei 10 Prozent un an et geet dann e bëssen erop vun enge vu Projeten, déi nei Constructiounen sinn oder Terrainen sinn. wou mussen oder wou sollen a Gemengenhand oder a staatlecher Hand bleiwen, fir Logement abordable, déi sinn ze niddereg. Dat ass ganz, ganz wéineg. Domadder kréie mer de Problem sécher net behuewen. An nach méi schlëmm wéi dat ass u sech, dass et och keng Verpflichtung gëtt, dass u sech fakultativ fir eng Gemeng oder fir de Stat, fir deen doten Effort ze maachen. An eisen Aen ass dat dee falsche Wee. Mir hunn do vläit net dat néidegt Vertrauen a privat Promoteuren, datt déi dat dann zu deene sozialen Zwecker wëlle verlounen, wéi dat eigentlech misst geschéien. Aner Elementer sinn och nach net gutt an deem Projet de loi, mee ech mengen, dat do ass awer elo mol Deen allerwichtegste, well ech elo muss kuerz faassen, an deen zweete Projet de loi, deen ass u sech nach méi dramatesch oder méi schlecht, einfach ganz akut schlecht. Do geet et ëm den, dat ass de Projet de loi Bail à loyer, well mer do hätte ganz séier eppes kéinte maache géint d'Präisexplosioun vun de Locatiounen. also vun de Loyeren. An d'Loyeren, dat ass ee vun de grouse Problemer hei zu Lëtzebuerg, well d'Loyeren einfach horrend sinn an d'Loyere sech bal kee méi ka leeschten. Wann een d'Loyerspräisser kuckt an déi Präisentwécklung, déi ass eeben an enger riseger Diskrepanz par rapport Zu de Revenuen awer, a mir wëssen dat, do kritt Der méi wéi genuch Zuelen, ech nennen déi och elo net méi am Detail, mir wëssen dat, datt déi Prozentsaz, wou ee muss an säi Loyer haut als Locataire vu sengem Revenu disponible stiechen, datt deen einfach een ëmmer méi gewuess ass an datt dee sou enorm ass, datt et wierklech ganz, ganz schwéier ass. De Projet de loi Bail à loyer, dee gesäit e Plafonnement vum Loyer vir, an dat ass, do ass fir eis eng Chance, verpasst ginn, fir seriö eppes ze maachen. Mir verstinn et net. Mir gesinn och net, firwat dat net gemaat ass, well de Plafonnement, dee virgesinn ass, bleift bei deenen, bei deerselwechter Regel, déi elo 65 Joer existéiert, an dat si 5 Prozent vum Capital investi. Mir verstinn net, firwat do esou anachronistesch geduet gëtt, firwat op där enger Säit gesot gëtt, mir maache gären eppes géint d'Präisentwécklung bei de Locatiounen, an op där anerer Säit huele mer esou eng ural, quasi ongeschriwwent Gesetz, also elo geschriwwent Gesetz, wou mer eis mussen drun, dru fixéieren, wat, wat absolut kontraproduktiv ass a wat och nach guer keng Logik ergëtt. An déi 5 Prozent vum Capital investi sinn net nëmmen ze héich, mee se sinn och nach falsch, well se nëmmen um Capital investi sinn an net op ganz villen anere Facteure berechent ginn, wéi zum Beispill dem dem Revenu vun de Locatairen, de Revenu moyen vu Lëtzebuerg, an do wären eng ganz Rei Formule ginn, déi sécherlech besser gewiescht wären, wéi un eppes festzehalen, wat 65 Joer al ass a wat dem Problem absolut net gerecht gëtt, au contraire, wat u sech de Problem verschlechtert. Mir verstinn et och net, well et och net erkläert gëtt, Dat muss ech och soen. Am Exposé des motifs gëtt et keng Erklärung. An deem leschte Projet, an deem leschte Gesetz, dat 2006 zum Thema ugeholl ginn ass, do ware schonn déi fënnf Prozent erëm eng Kéier festgehale ginn. Mee do gouf et nach eng Erklärung am Exposé des motifs. Déi ass haut mol net méi dran. Dat heescht, et ass een och net néideg ze erklären. Alles, wat hei virgesinn ass, ass u sech, dass d'Evolutioun vun de Loyeren voll op där Trajectoire wäert weidergoen, wéi dat haut de Fall ass. Alles dat, jo, ass keng gutt Entwécklung a mir wäerten, mir wäerten eis do och elo net ginn a mir wäerten op deem Sujet sécherlech weider, weider streiden an duerfir ass Wunne fir jiddereen, e Recht op Wunne fir jiddereen eng vun eise politesche Prioritéiten an do hu mer eben eng éischt Aktioun. Et wäert awer net déi lescht sinn. An dann, jee, et gëtt alles vill ze vill, mierken ech, mee dann deen nächste Pilier ass dee vun der Steiergerechtegkeet, well wa mer, wa mer driwwer schwätzen, mir wëllen eng sozial Sortie de crise, mir wëllen sozial Gerechtegkeet an der, an der Sortie de crise, Da spillen d'Steieren eng ganz, ganz wesentlech Roll. Mir hunn zu Lëtzebuerg eng Steierpolitik, déi an eisen Aen scho viru Corona sozial ongerecht ass a war. A mir mussen elo kucken, wann eng Steierreform ugekënnegt gëtt, wann iwwer Steieren diskutéiert gëtt, Dann ass et elo de Moment, eppes do dogéint ze maachen. Et ass elo de Moment, fir endlech méi Gerechtegkeet ze schafen op der Steier, op der Steierfront. An do hu mer eng ganz Rei Punkten, natierlech och erëm eng ganz Rei Fuerderungen zu deem Thema. Och do kann ech elo net, et ass net Plaz an d'Zäit, fir drop anzegoen. Wat sécher ass, an dat kennt Der vun eis, Wa mir soen, komm mir denken d'Steierpolitik zu Lëtzebuerg nei, komm mir kucken, wéi mer se besser kënnen gestalten, da wäert dat ëmmer ënnert dem Motto si, komm mir maache se méi gerecht. An dat läit op villen Niveauen, ass vill Matière do, fir se méi gerecht ze maachen. Dat Éischt ass natierlech eng Progressivitéit an de Steierbarème eranzebréngen. Och do. hu mer wierklech vill Problemer an eisem aktuelle Barème. Mee dat kennt Der vun eis, dofir man ech elo net ze vill Detail. Mee mir missten u sech méi spéit ufänke mat der Steierbarème, misste méi Entlaaschtungen no ënne kréien, mir missten an der Mëtt méi zéien an da misste mer no uewen Tranchen dobäimaachen, fir dass et einfach méi gerecht ass a méi e Spigelbild vun der Gesellschaft ass. Mir bräichten, an dat ass méi wéi noutwendeg, an dat soe mer ëmmer erëm, eng Upassung vun dem Steuerbarème un d'Präisentwécklung. Soss ass e per se ongerecht an e kann net zu enger méi sozialer Gerechtheet féieren. Mir wëssen, dass d'Steuerbelaaschtung zënter Joren ëmmer méi op Käschte gaangen ass a geet vun der Aarbecht wéi op Käschte an zu Gonschte vum Kapital. Och dat ass total ongerecht a misst Et ass elo de Moment fir eppes dogéint ze maachen. Wa mer déi lescht Kris kucken, an där mer 2008, 2009 gestach hunn, an d'Sortie do aus der Kris gekuckt hunn, da sinn et sécher déi schaffend Leit, déi erëm méi zur Keess gebuede gi sinn. Dat wësse mer. Déi Konsequenze vun där Austeritéitspolitik, déi do wäit, wäit gefouert ginn ass, an och hei zu Lëtzebuerg war, huet sech oft ausgedréckt duerch eng Steier, méi Steierbelaaschtung fir d'ënnescht an d'Mëttelakommesschichten, an dat ass elo eriwwer. Dat ass net de Wee aus dëser Kris, an duerfir muss een dës Gedanken ëmdenken, an da muss een do kucke goen, wou vläicht soss net akasséiert ginn ass. An duerfir fuerdere mir, datt d'Kapital d'selwecht besteiert gëtt wéi d'Aarbecht, Do ass keng, dat ass keng Hexerei, dat ass keng schwéier Fuerderung, dat ass net komplizéiert nozevollzéieren an dat ass méi wéi noutwendeg. Hei schwätze mer, also ganz, ganz banal, wa mer d'Stock-options huelen, wa mer nëmmen d'Fuerderen hunn, dass déi d'selwecht besteiert ginn wéi d'Aarbecht. Am Regierungsprogramm hu se sech dat virgeholl, dass se versprach, mir verstinn iwwerhaapt net, firwat dat nach net geschitt ass. Dat geet awer och iwwert d'Besteierung vun den Dividenden an Ähnlechem. Mir hunn hei an eisem Aktuell eng Kéier e Beispill ginn, ech nennen et nach, mee et ass scho vun 2018, wou einfach weist, wéi krass dat ongerecht verdeelt ass, wat d'Besteuerung ubelaangt. Wann een op engem, wann een e Salaire huet vu 50.000 Euro am Joer, dann huet een do an der Steierklass 1 dodrop a Steiere bezuelt 9.743 Euro. A wann een Dividenden huet vu 50.000 Euro am Joer, dann huet een dodrëber bezuelt 1.400 Euro. An dat weist einfach, wéi onfair dat ass an dass do nach e bësse Matière ass, fir eppes ze maachen. Mir sinn och nach géint weider Konsumsteieren. Och dat wësst Der, déi och per se ongerecht sinn, déi Mir hunn, ech wëll elo net ze vill an déi Debatt vun der CO2-Steuer agoen, well do ass och schonn alles vun eiser Säit gesot, wann et muss zu der CO2-Steuer kommen, da muss et gläichzäiteg an direkt zu soziale Kompensatioune komme fir déi ënnescht an d'Mëttelakommesschichten. An dann hu mer haut de Moien am Nationalvirstand nach eng Positioun geholl zu der elo vill diskutéierter Verméigensteier, Mir hunn u sech ëmmer gefuerdert, dass d'Verméigensteier erëm agefouert gëtt. Mir sinn, elo ass d'Diskussioun méi wéi aktuell, iergendswou gëtt, hëlt jidderee Positioun dozou. Fir eis ass et wichteg, mir hunn e bëssen d'Analys gemeet vun der Situatioun, fir eis ass et wichteg natierlech och dobaussen ze vermëttelen, dass mir net wëllen, dass de Besëtzer vu sengem eegene Haus muss méi besteiert ginn an dass et do ass, wou muss geholl ginn. A wa mer, an duerfir wéilte mer präziséieren, wa mer vu Verméigenssteuer schwätzen, dass mer eigentlech op de grouse Fortunë schwätzen an dass mir, an duerfir nenne mer et och Räichtumssteuer an net Verméigenssteuer, mir sinn der Meenung, dass eng Räichtumssteuer muss agefouert ginn, rëm agefouert ginn oder nei agefouert ginn, well se och misst anescht opgebaut ginn, well si huet virdrun net esou vill erabruet a si war virun allem och net progressiv. An eisen Aen misst et eng Räichtumssteuer ginn, déi progressiv gestaffelt wier, déi déi och nach ënnerscheet zwëschent dem Patrimoine immobilier an dem Patrimoine mobilier an an där och en Eegenheem neutraliséiert géif ginn, fir och déi Angscht erauszehuelen, datt do déi Normalstierflech, loosse mer et emol esou soen, méi giffe besteiert ginn. Dat ass an eisen Aen ubruecht, dat wier de Moment et ze maachen, well mir wëssen och, datt mer méi Recettë brauchen. Mir wëssen och, datt mer ganz schwéier Zäiten haten an datt mer och staatlech Moyene, also Moyene weider brauchen, fir, fir aus dëser Kris erauszekommen. An net zulescht brauche mer déi Moyenen och fir eis sozial Sécherheet, an dat ass dee leschte Pilier, an da kommen ech zum Ofschloss vun eiser Campagne, déi sozial Sécherheet. Do huet, do ass de Carlos, also de Frédéric huet d'Presentatioun zu de Steiere gemacht, hien ass dann och nach do weider fir Detailfroen, de Carlos huet d'Presentatioun vun der Sécurité sociale de Moie gemacht. Ech versichen et elo ganz Kuerz ze resuméieren, Carlos, wat ganz wichteg ass, dat ass, dass dës Kris eis méi wéi jee gewisen huet, wéi wichteg a gutt et ass, wann een e gudde staarke Modell huet vu Sécurité sociale an engem Land. Eis, eise System huet eis och et erlaabt, awer nach besser wéi aner Länner, och wéi Nopeschlänner, mee wann een dann de Worst Case vun den United States kuckt, erlaabt nach esou mann wéi méiglech Schied dovunzedroen aus dëser Kris, well mer, well mer e staarke soziale, sozial Sécherheet hunn, well mer eng staarke solidaresch finanzéiert, ëffentlech finanzéiert Sécurité sociale a Krankeversuergung hunn. An dat ass Dat ass gutt, dass dat gewise ginn ass. Dat ass och gutt, dass mer dat hunn. Mee et ass awer elo ëmsou méi wichteg, dass dat net no der Kris vergiess gëtt. An et ass ëmsou méi wichteg, wann elo de Kassensturz gemeet gëtt, dass hei net ee wëllt do un dee Modell attackéiere goen. Au contraire, dee Modell muss gestäerkt ginn an ofgeséchert ginn. Deen dierf nimools attackéiert ginn. An dat huet dës Kris méi wéi jee gewisen, wéi vill mer drop ugewise sinn alleguerten, dass mer eng gutt Gesondheetsversuergung hunn. wéi vill mer drop ugewisen hunn, datt mer eng gutt Fleegeversécherung hunn, wéi vill mer drop ugewise sinn, datt mer do, datt mer do Keesen hunn, déi et erméiglechen, also déi och gefëllt genuch sinn, datt et, datt se et erméiglechen, och a Krisenzäiten iwwert d'Ronnen ze kommen. An dat ass, mengen ech, eis, dorunner hale mer fest, dat ass, dofir steet den OGBL ëmmer schonn an a wäert et och weider maachen, an dat ass eisen Haaptmotto elo an där heiter, an där heiter Situatioun. Natierlech ass et schwéier an dësen Zäite fir eng CNS, well ganz, ganz vill, an dat ass eben ee vun den Haaptknackpunkte fir eis, do depenséiert ginn ass, wat an eisen Aen net hätt dierfen iwwer d'CNS passéieren. An do fuerdere mir och, dass beim Kachtensturz déi Gelder un d'CNS rembourséiert ginn, an ech schwätze prezis vun de ganze Käschte fir de Congé pour raisons familiales extraordinaires. Dat war jo eng ganz séier gutt Léisung. déi vun der Regierung do agefouert ginn ass. Mir hunn alleguerte konnten eis Kanner versuergen dank deem dote Congé, well d'Schoulen zou waren. An dat huet och misste passéieren. Mee dat war awer net fir krank Leit, dat war och net fir krank Kanner. D'Kanner waren net krank, si konnte just net an d'Schoul goen. An dofir gehéiert et net an d'Gesondheetskeess. An dofir fuerdere mer do fir Fir déi Lächer elo ze stoppen, déi dann d'CNS gerappt huet, dat doten, fuerdere mer elo, dass dat, dass dat rembourséiert gëtt un d'CNS, déi Käschte vum Congé pour raisons familiales extraordinaires. Soit, ech maachen kuerz, mir wëllen dee System stabiliséieren. Mir wëllen net, dass en ugegraff gëtt. En ass staark a wichteg a muss et bleiwen. Mir wëllen, an da maachen ech, schléissen ech of, well déi Diskussioune gi jo och elo um Gesondheetsdësch gefouert, mir wëllen, dass dat an, ëffentlecher Hand bleift. Mir wëllen, dass d'Regierung an de Stat seng Verantwortung fir dëse Secteur weiderhin iwwerhëlt. Mir wäerten et net zouloossen, dass et zu Privatiséierunge kënnt an deem Beräich. Mir wäerten et net zouloossen, dass et zu Privatgedankegutt, zu neoliberalem privatwirtschaftleche Gedankegutt an dësem Beräich kënnt. Dat ass mat eis net ze maachen. Et kënnt net zu enger Zweeklassemedezin. Mir wëllen dat net. Mir hunn e staarke Modell a mir halen dodrunner fest a stinn dofir, an dem Gesondheetssëch an an alle weideren Diskussiounen eise Mann an eis Fra. Voilà e bëssen de Package vun eiser Rentrée syndicale. Dir gesitt, et ass vill Aarbecht do. Et kommen nach ganz hefteg Zäiten op. eis duer als Gewerkschaft. Mir hu vill Aarbecht virun eis a mir wäerten dat dote mat all eise gewerkschaftleche Moyen verteidegen. Mir stinn dofir a fir eis Memberen am Interesse vun de schaffende Leit a mir wäerten dat do elo net labber loossen an dat wäerte mer op allen néidegen Plaze verteidegen. Dat musse mer elo haut, an da ginn ech, schléissen ech domadder of, schonn an deenen eenzele Betriber, déi esou e bëssen uerg do stinn, an do och ass haut de Punkt gemeet gi vun de Gewerkschaftssekretären an den eenzele Beruffssyndikater, Ech hat ganz am Ufank gesot, mir haten der vill méi, mee meeschtens hu mer der zwee oder dräi, déi da vun engem Konflikt e Bericht maachen. Haut hat mer der just mol net déi vivill, mee vill, well einfach immens vill lass ass a well mer einfach mierken, an ech wollt elo net en Tri maachen, deet mer leed, ech wëll Iech se alleguerten nennen, well Dir kennt se zwar alleguer, mee et ass einfach och wichteg, datt ee sech eng Kéier virun Aen féiert, wou et iwwerall Brand. Mir hunn ugefaang mat der Aviatioun. Michel Cloos ass um Dossier, ass zoustänneg, Dir wësst dat, an hatt ass jo och nach do, wann nach Froe sinn. Ech mengen, Dir hutt alleguerten deen Dossier immens verfollegt an erbruet, dofir brauch ech net méi am Detail drop anzegoen. Mir kruten, mir haten eng sektoriell Tripartite virum Summer. Do ware mer gudde Mutts, well mer gesot hunn, mir sëtzen eis elo zesummen ënner Sozialpartner fir de Maintien dans l'emploi, ze suergen an ze négociéieren, e Plang do ze négociéieren. Dat ass net passéiert. D'Direktioun ass brachial virgaang mat engem massiven Ofbauprogramm an huet d'Acquise vun de Leit frontal attackéiert. Mir hunn eis gewiert. Mir haten e Piquet, deen och säin Erfolleg hat, well op der zweeter sektorieller Tripartite krute mer et dann esou wäit, dass mer elo awer erëm zesummen um Dësch sëtzen a matenee schwätzen an dass awer da versicht gëtt, iwwert e Plan de maintien dans l'emploi d'Aarbechtsplazen ze erhalen, eise wichtegste Punkt, net nëmmen d'Aarbechtsplazen, egal wéi, ënner wéi enge Konditiounen, erhalen, mee och qualitativ Aarbechtsplazen erhalen an d'Zukunft vun der Branche ofsécheren. Ähnlech Situatioun gëllt eigentlech fir Arcelor. Do si mer kal erwëscht gi mat engem massive Spuerplang vun Arcelor-Mittal, deen einfach emol mat 15 Prozent Aarbechtsplazenofbau gedrot huet. Dir kennt dat, 578 Plazen, en Drëttel administrativ, zwee Drëttel an der Produktioun. Ganz, also mir sinn do kal erwëscht ginn. Mir sinn an déi Diskussiounen eragaangen. D'Direktioun vun Arcelor mengt, datt se bei bal 300 Leit, de Stefano ass och do, do ass en, deen um Dossier zoustänneg ass, Léisunge ka sichen. An dëser Situatioun si mer, wéi bal an all deene Secteuren, domadder konfrontéiert, dass Corona an eisen Ae vill als Pretext geholl gëtt, fir e massiven Ofbau ze vollzéien, deen esou oder esou geplangt wier. An do wiere mer eis, an do si mer an Diskussiounen. D'Tripartite ass geplangt, déi sektoriell Tripartite, Stoltripartite, de sechsten Oktober, wësst Der. D'Direktioun schwätzt dobaussen, Mir wëllen e ganz sozialen Dialog, mir wëllen e konstruktiven, mir wëllen en transparente Sozialdialog. Mee ech muss Iech soen, dat ass net de Fall. Deen ass weder konstruktiv, well si sinn einfach viru fait accomplie gestallt ginn, nach ass en transparent, well och haut wësst Der net genau, wat wou wéini soll geplangt ginn. An duerfir wäert et haart ginn an et wäert e Match ginn, deen och muss wahrscheinlech a Mobiliséierungen duerchgezu ginn an et wäert en haarde Wee gi wou d'Leit do am Secteur, déi beschäftegt sinn do, musse goen, mee si wäerten e goen an si hunn de Moien sech ganz, ganz kloer bereet erkläert do kee Millimeter ze réckelen. Si hunn dräi Fuerderungen, déi Zuel vun de 578 Posten, déi elo ze vill sinn, erof ze schrauwen, well dat der vill ze vill sinn, déi sinn an eisen Aen arbiträr. Déi zweet Fuerderung ass, datt keen dierf an de Chômage, datt een deen déi. Postenofbau, dee da wäert nach mussen iwwreg bleiwen a muss gemeet ginn, datt een deen opfänkt iwwert aner Mesuren, iwwert Virrenten an déi CDR an Chômage partiel. A virun allem awer déi drëtt Fuerderung, an déi ginn nëmmen zesummen, datt Arcelor sech awer och bereet erkläert, weider ze investéieren a Garantië gëtt, datt se wëllen eng Zukunft hei am Land gesinn. Den nächsten Dossier war LuxGuard, ganz aktuell. LuxGuard Guardian, do wësst Der, dass iwwert de Summer eis Leit do vill geschafft hunn an dass déi Beschäftegt sech do vill agesat hunn, fir och do aus engem geplangtene Sozialplang e Plan de maintien dans l'emploi ze kréien. Och do ass et gelongen. Och do war e Plang, 201, also 201 Aarbechtsplazen ofzebauen. Si hunn de ganze Summer gestridden an hunn manifestéiert an hunn verhandelt an hunn et fäerdeg bruet, dass Enn August e Plan de maintien dans l'emploi signéiert ginn ass an dass se en Accord sech ginn hunn a Sozialpartner alles dofir ze maachen, dass och kee Licenciement en sec do passéiert ass, dass kee vun haut op muer an de Chômage geréit. Dat ass net méi spéit wéi gëschter a Fro gestallt gi vum Betrib. Den Alain Rolling, zoustännege Gewerkschaftssekretär vum Dossier, huet de Moie gesot, hei d'Tënt war nach net gedréchent um Pabeier an du si se higaangen an hunn e Sozialplang annoncéiert. Dir hutt et matkritt, nach ëmmer vun den 201 Plaze sinn der 62 an hiren Aen ze vill an eisen. An eisen Aen ass dat doten, jo, e massive Kahlschlag. Dat ass net, dat do ass net, dat ass am Non-respect vun allem Sozialdialog, deen ee kann an engem Betrib féieren. Wann d'Sozialpartner sech zesummendinn, e Plang ënnerschreiwen, da musse se sech déi Zäit ginn, dat doten ëmzesetzen. An et kann een net hannen erëm dann awer knapps, Dono vun engem Sozialplang schwätzen, dee Konflikt, dee geet elo un an deen ass knallhaart. Kuerz hu mer de Punkt gemaach driwwer, dass, wa sou Betriber Schwierigkeeten hunn, dass hannendrun och nach ëmmer Betriber sinn, déi dorënner leiden, all Zouliwwererbetriber. Do hu mer e Punkt driwwer gemaach, dass CFL Cargo duerch deen Ofbau bei Arcelor an bei der LuxGuard, Guardian, och Leit ze vill hat. 50 Plaze waren do ze vill, well och dee Sand, deen do gebraucht gëtt bei der LuxGuard, dee lo net méi gebraucht gëtt, kënnt mat Zich. Déi Zich sinn, do si Leit beschäftegt an et ware 50 Plazen, déi ze vill sinn. Si hunn et awer och fäerdeg bruet, datt keen entlooss gëtt. Dat heescht, déi ginn och all weider reaffektéiert, respektiv iwwer aner Mesuren ofgebaut. Dat selwecht géllt fir d'SES. Do hu mer just e Punkt gemaach. Deen Dossier ass elo scho e bësse méi al, dee kennt Der. Mee do ass vill geschafft ginn, fir och e Sozialplang ze verhënneren. A mir hunn e Plan de maintien dans l'emploi draus gemeet, positiv. D'selwecht am Secteur vun den Imprimerien, Secteur, deen Der gutt kennt an deen och net, also deen schwiereg ass an deen an der Zukunft nach vill Schwieregkeete wäert kréien, do hu mer et fäerdeg bruet, deen éischte Plan de maintien dans l'emploi sectoriel ze négociéieren, eng Saach, dat mer eigentlech ënnerstëtzen als OGBL a wat mer am Fong och op anere Plaze fuerderen, respektiv wou mer soen, dat ass eng Idee, wou een och an anere Secteure kann uwenden, sou dass och ee Betrib deem anere kann ënnert d'Äerm gräifen, respektiv wann ee Betrib seet, ech brauch Leit an deen aneren huet der ze vill. Et ass ganz logesch, dass ee sech do esou géigesäiteg kann do hëllefe fir Plazen ze erhalen. Dat ass passéiert bei den Imprimerien. Dann hu mer nach de Punkt gemaach iwwert d'schwiereg Kollektivvertragsbehandlunge bei der Post. Do soen ech elo net vill dozou. Do koum och e Communiqué, dee kennt Der. Do ass einfach eng ongutt Situatioun, dass mer do e puer Klasse Personal, wann een dat ka esou soen, hunn, dass mer déi öffentlech Beamten an Employéen hunn a mir hu Privatsalariéen do, also Salariéen, de droit luxembourgeois, an déi hunn, déi sinn an, déi fueren an zwou Klassen, déi hunn aner Léin, déi hunn aner Aarbechtsbedingungen, an dat ass schwiereg, dat kenne mer an anere Secteuren, dat ass den, de schwéiere Lous vun der Externaliséierung a vun der Privatiséierung vun öffentlechen Déngschter, an do kucke mer elo do dogéint ze rudderen. An dann hu mer de Schluss gemeet mat engem Dossier aus der Santé, deen elo net Corona-bedingt ass, deen Der och alleguerte verfollegt, dat ass den eisen Dossier Kräizbierg. Jo, Kräizbierg ass e ganz schwieregen Dossier. Dat ass bal net ze gleewen, wat do leeft. Do hu mer e Betrib, deen deem et richteg schlecht geet. Do hu mer op där enger Säit esouwuel Leit schaffen, déi beschäftegt sinn, déi ënnert dem Kollektivvertrag sinn, wéi Leit, déi beschäftegt sinn, déi ënnert dem Statut handicapé do sinn. An duerfir hu mer och zwou Abteilunge vum OGBL, déi drop schaffen, esouwuel d'Syndikat Gesondheet a Sozialwiese wéi den Département des travailleurs handicapés. Mir sinn allen zwee betraff an déi Leit ginn fäerdeg gemeet vun enger Direktioun, déi op aller aller schlëmmstem Niveau do Schalt a Walt a fräien Zich, an do si mer bei schwéieren Reprochen, déi der Direktioun gemeet ginn. Dir hutt dat gelies oder gesinn oder héieren, datt d'Leit sech versammelt hunn an en Dokument vu 400 Säiten opgestallt hunn. voller Témoignagen, voller Fakten, voller Reprochen un d'Direktioun, iwwer Harcèlement moral bis zu Harcèlement sexuel, an e Verwaltungsrot, dee keng kloer Décisioun hëlt, sou datt d'Leit sech elo net méi gefale loossen. Och hinne geet et elo duer a si wiere sech a si wäerten net méi labber loosse bis do eng Décisioun geholl gëtt, déi dee Betrib, déi deem Betrib kéint erëm erméiglechen, en normaalt. d'gesond soziaalt Klima hierzestellen, wou d'Leit net mussen an Angscht all Dag schaffe goen, respektiv stënterlech gutt Leit verléieren, well se fortlafen oder ouni Grond entlooss ginn oder Avertissementer kréien dorop an dowidder. An dat ass also och nach en Dossier, deen de Moien presentéiert ginn ass a wou mer dem Syndikat an dem Departement hir eis vollst Ënnerstëtzung vum nationale Virstand gesot hunn a wou mer och gesot hunn, Dass mer bei weidere Mobiliséierungen alleguerten ënnerstëtzend a solidaresch dobäi sinn. Och e schwéiere Fall an huet elo mol enke net näischt mat Corona ze dinn. Mee déi aner och net onbedéngt. Voilà, vill ze vill, ech weess. Mee wéi soll een et maachen? D'Zäite sinn eescht an, bon, wichteg ass, dass Der wësst, dass mer op alle Fronte kämpfen an et net lassloossen an dass dat nach, dass Der eis nach wäert vill héieren a liesen a gesinn an deenen nächste Wochen a Méint. Ech soen Iech elo mol Merci fir d'Gedold an da si mer dispo fir Är Froen.